السلام علیکم و رحمت اللە و برکاته هاوڕیانی خۆشەویست و خۆتان دەزانن بۆ دانانی ئەکاونتی فەیسبوک پێویستە ژمارە موبایلێک یاخود ئیمێڵێکی خۆمان هەبێت بەڵام ئێمە لەم فێرکاریەدا باسی ئەوە دەکەین کەوا چۆن بەبێ ژمارە موبایلی خۆمان یاخود ئیمێڵی کەسی خۆمان ئەکاونتێکی فەیسبوک دروست بکەین ئەمەش چەند هەنگاوێکی پێویستە هەنگاوی یەکەم سەرەتا بڕاوسەرێک دەکەینەوە لە بڕاوسەرەکەدا دەتوانین لە شوێنی سێرچەکە بنووسین تێن مین دەمینوت یاخود یەکسەر لینکی ئەو سایتە کۆپی بکەین کە تایبەتە بە ئیمێڵی کاتی ئیمێڵێک ئەو ئیمێڵی کاتی چییە؟ ئیمێڵی کاتی واتە ئیمێڵێکە بۆ ماوەیەکی کاتی سایتێک بە ئێمەی دەدات بۆ ئەوەی ئێمە ئەکاونتێکی فەیسبوک یاخود هەر شتێکی تری لەسەر دروست بکەین. لینکی سایتەکە لە دیسکریپشنی ڤیدیۆکە دانراوە. ئێستا ئیمێڵێکی بە ئێمە داوە وەکو دەبینن ئیمێڵەکە ئەو ئیمێڵەیە ئێمە ئیمێڵەکە کۆپی دەکەین سەرەتا دواتر دەچین بۆ ناو بەرنامەی فەیسبووک لەوێ کرێیت نیو فەیسبووک ئەکاونت دەکەین دواتر لێرە لە فێست نیم ناوی یەکەم دەنووسین ناوی ئەو ناوی کەوا دەمانەوێت لێرە بەرواری لەدایکبوون دەنووسین ئەو بەروارەی کەوا خۆمان دەمانەوێت لێرەش ڕەگەزەکەی دیاری دەکەین لێرە ڕقم تەلەفۆنی خۆمان نانووسین ئێمە بەڵکو لە جیات ئەوە سینگ ئەبوویت ئیمێل ئەدرێس دەکەین لێرەش ئیمێڵی خۆمان بەکار ناهێنین بەڵکو یوس ئە دیفرنت ئیمێل بەکاردێنین لێرەش ئیمێڵی خۆمان دەسڕینەوە ئەگەر هێنای ئەو ئیمێڵە پێیز دەکەین کەوا کۆپیمان کردبوو لە سایتەکە کە سایتەکە پێدابوون دواتر پاسوەردێک بە ئارەجوو خۆمان دادەنین پاشان نێکس دەکەین و سنگ ئەپ دەکەین وەکو دەبینینەوە ئەکاونتەکە دروست دەبێت لێرە ئەگەر بمانەوێت بۆ جارانی داهاتوو تەنها بە کلیکێک لە وێنەی ئەکاونتەکەمان بچینە ناو ئەکاونتی فەیسبوکەکەمان ئەوە کلیک لە سیف پاسۆر دەکەین بەڵام ئەگەر نەمانەوێت بەڵکۆم و کاتێکمانە پاسۆر داخڵکەین ئەوە نۆت ناو دەکەین ئێمێستا نۆت ناو دەکەین وەکو دەبینێسا ئەو ئیمێل پاسۆر دەکەیەکەوە ئێمە بەکارمان هێنا ئۆکەی دەکەین ئەلێرە پێویستە کۆنفێرم ویت کۆدی کەین واتە و ئیمێڵی هەمانە بیسەلمێنین کۆنفێرم ویت کۆد دەکەین لێرە ئێستا دەچینەوە سایتەکە لەو سایتێکەوە ئیمێڵەکەی پێداین لێرە دەچینە ناو ئینبۆکس شوێنی نامەکانی ئیمێڵەکە

وەکو دەبینین ئەکاونتێکی فەیسبووکمان دروست کرد بە تاوەتی بەبێ ئەوەی ژمارەی موبایلی خۆمان بەکار بێنین یاخود ئیمێڵێکی کەسی. ئەگەر ڤیدیۆکەت بە دڵ بوو لایکی بکە وە ڕای خۆت دەربارەی ڤیدیۆکە لە کۆمێنت بنووسە. دەتوانن سەبسکرایبی چەناڵەکەمان بکەن وە زەنگوڵەکە چالاک بکەن بۆ ئەوەی ئاگاداری بڵاوکراوەکان بن.